kan kal lai i Pathian bia lei ah kan kal lai Bawipa zeihmah ka chim hau ka ti nai hrawnghrang ka van chim ding eh thla ka cam langmang tikah ka lungah van ka tuai ve mi pakhat cu nihna khapnak thawngtha he pehtlai in chimter a ka timh than i a biapi cemmi a ka hmuhsak ter pengmi cu na Khrihfabu vialte hi tuufano cauk chungah min ṭialmi an si maw ti hi ka mitthlam ah a ka suaiter peng lai kong hram cu cucaah ni na khamnak thawngṭha kha ni na a ka chimter ṭhan nunnak tuufano Biathlam kul khat ah an kau dingmi cauk ah min an auh tikah kei zong kai tel ve lai maw thla sak tung tel tung lo tampi kan um ve lai min men khrihfa biaknak minung pathian minung si loin biaknak minung cu vancung pennak lung kho si loin min te zina tel kho si lo thisen te tialmi a telmi cu thisen tlaihmi lo an si Cucu nihin ah ka pemter i Khrihfabu ah pakhat te vancung pennak lut loin min cazin ah ai tel lomi si hi Pathian nih a lungrawh cemmi le a ngaihchiat cemmi cu si. Nihin ah Khrihfabu zong nih kan i tim cem ding kan zate vancung pennak luh hi si. vancung tupano a min pialmi si ka si pastor zong a rian ka ṭuan piaktu Pathian nih a ka cawn piakmi cek cu thlarau tlau tlaih si nan chungah khamhnak canter bia kha a fial tu fanau cauk chungah ṭialmi khamhnak hnangamnak a comi Jesuh Khrist thlarau a comi zumtu si dingin albik ceu na cawn piak maw cu biahalnak cu biaceihnak ni ah keimah kha biahal si te lai Cu cicah biatak cu kan theih au i Khrih Jesuh comi le khamh hnangamnak a nei bakmi zumtu kan si maw? Kum tampi a liam cangmi ah kum upat ruangah Khrihfa sinak a sau ruangah khamhnak si lo Jesuh Khrist comi si khamhnak khamhmi si kha nei nain kan i fiang maw tette kan nei tak maw thaizing thi lo te tuzan ah thi le te van hi kai tak nak ding amah khan in na nei ko maw chung ah zei bantuk dah tette na nei ve timi hi nihin ah kum thong ti le kum lei riat ah pathian nih chimter a ka tu than mi cu se ba cu cu nihin ah biapi Pakhatnak Khrihfabu cu Pathian nih siter a duhmi cu pakhatnak kan zate in khamh comi si a kan duh. Khamhnak i codir hna seh si a kan duh. A Khrihfabu cu Pathian nih a dirhmi si caah kan zate in khamhnak hnangamnak hi nei hna selaw nunnak tawite an nun chung zongah khamh hnangamnak in nung hna seh ti a duh. vancung phanh hnu ah nan nak lo si lo vulei hrimhrim kan um lio in khamhnak amnak nei i cu khamhnak nih cun hnangamnak a kan pekmi nun ding in a kan duh hi hnu ah kei cu khamh si te lai ai fiang te na thih hlan ah a timi a nung silo thih hlan hrimhrim ah kan fir a hau tihlan hrimhrim ah kan nunnak hrimhrim Pathian pa sinak tette kan nei a hau vancung ah ka kai la Pathian sinah ka thi do ka thlarau cu timi amah khan kan nei a hau chim ngam mi kan si hau tette kan nei a hau Cucu a biapi. Pathian nih a duhmi cu Khrihfabu chungah kan zaang tein khamhnak le conak si ti a duh. Pathian nih a duh. Cu si caah ka Timote kuat khatnak ngan pahnih a hme pathum pali. Timote kuat khatnak a ngan pahnih a hme pathum pali kha kan van reh lai. Timote kuat khatnak a ngan pahnih a hme pathum pali. Timote zahnih le sawmkua le pariat ah si lai. Timote kuat khat ah ngan pahnih pathum pali mi vialte nih khamhnak hmu hna seh ti le biatak kha hngal hna seh ti a duhmi Pathian kan khamhtu nih hi thil ṭha hi a duhmi a si. Mi vialte khamhnak hi hmu hna seh ti kha Bawipa Pathian nih a duhmi a si a ti. Kan Pathian nih a duhmi cu mi vialte khamh hna seh ti a duh. Khamhnak hi co hna seh ti a duh ti kha kan cawnpiak. Sinain nihna zumhnak thar a dang zumhnak a rami cu nihna biaknak leiin nihna Khrihfa kan zumhnak leiin mi vialte caah khamhnak si loin Pathian i khaukhih a neimi Pathian a si. Mi cu khau khitu a si ti a zummi an um. Reform cha ti tam deuh paoh cu khau khi predestination an zumh. Khau khi an zumh. Khamnak cu khau khi a si an ti. Khau khi loin cun zeitindah si khawh lai? Mi vialte in serap khamnak. Khau khi a nei. Khau khi a nei lomi nupa cu weitluk in va cawnpiak hmanh law a khatnak a co lai lo ti si. A zum la lo tiah zumhnak an nei i cu pawl zumhnak an um ve. Pathian nih rak kan khau khi dir cang kan zum hlan bakin oh ar kan thei dir kan chuah hlan in vulei kan nu paw chung kan chuah hlan kan thei dir khau khi na kha a tuah dih chang e ni na kan ni ni chun siro khau khi chun siro tiah ka zum mi kan si Pathian nih mi vialte ka rel bantuk kan kham sin ha se tu mi vialte nih Mi vialte ti tiah vawlei i ummi mi vialte kha ti kan zate khamnak kha coseh ti a duh. Judah ro Johan ngan pathum hlei rok zong ah kan ti cha. Hi vawlei cu a dawt tuk ta fapa ngaihchun kha a pei. Hi vawlei a dawt minung vialte kha dawt in rawhralnak phan lo ding in a fapa Jesuh Khrih kha vawlei ah a pek ka ti cha. Jesuh nih cun a chim ṭhan tu zakhat chungah cun pakhat cu a tlau i sawmpawh le pakua kha a kaltak i pakhat te kawl ah cun a kal cu pakhat cu a hmuh tikah cun a tlaunak in a liang ah a va i put i turawn sawmpawh le pakua chungah khan tuu pakhat cu a chiah ṭhan i zakhat an tling pakhat te hmanh tlau siang lo tu kan Pathian a si

tutlau tangka tlau fapa tlau pathum um cu zidah ning in a tampi micheu nih an chimmi cu pathian nih kawl a hau lo kanmah nih pei pathian nih a kan kawl kanmah nih kawl a hau lo a timi an um micheu nih tiah kan kawl lai lo pathian cu tiah pehna a um Nihna hi velnak a kan cawnpiakmi cu Pathian nih a kan kawl cang. A vapa Jesuh Khrih in a kan kawl mi vialte kha kan kawl vulei ah a ra i a kan kawl dih cang sihmanhsehlaw fapa tlau belte cu tin a si a pa inn in a chuak i nuamhnak ah a va ce le a nungdong i vok rawl tiang in ei ding in a dirhmun kha a um tikah aw vancung ummi Pathian le ka pa cungah sual ka tuah cang Aw keimah misual ka si ti ai hngal i ka pa sinah ka tho lai ka kir lai ti amah tein a kirmi si pa nih a rat naw e kawl lo fapa tau kha pa nih kawl lo a pa cu inn chung a um re lo fapa tau cu pa nih kawl lo fapa tu nih a tlaunak hmun in a kawl tlau cu zei a si tlau cu umnak hmun i um lo khi tlau a si tlau dingmi cu kan umnak hmun i kan um lo kha tlau a si fapa tlau cu umnak lumlak lo lo ah a tlau a pa in lo um lo in ramdang ah sual ciannak a um a tlau tangka cu um lonak hmun ah a um i a tlau tangka umnak cu tangka bawm a si tangka bawm a um lo in a leng a ummi cu a tlau tu zong cu tu kong a um lomi cu a tlaumi a si Cu a tlaumi cu tingin ah tuu cu a va kawl. Tangka tlau zong a kawl nain thapa tlau cu pa nih kawl lo. Mah tein ai chir a sualnak kha a pa sinah a kirmi a si. A pa nih cun a kir lio kha hmui van rel ul Baibal in a lang hlatin a hmuh ti. Baranda na chuan i a pa nih cun a fapa kir cu aw a hmuh tuk ahcun a fapa cu a rak don i aw a ṭap ve an i kup ve a fang cu a rak donmi a si. amah nih a kawl chung lo a lung ai fimi cucu a si pathian nih cu si caah a fapa jesuh khrist kha a kan pek i hi vulei ah a kan kawl cang laksawng a kan pek cang kanmah nih khan kawl ve hau pathian kha fuh ve hau laksawng a kan pekmi jesuh kha lak ve hau he upipa laksawng kan pek hi ka ka chia i a lak lo ahcun a co lai Bu pipa nih hi Baibal laksawng a cohlannak cu ka pekmi ka chiahnak ah a cohla le a lak ve hau. Cu lawngah bu pipa sinah hi Baibal cu um lai i amah ta si ko hi ka ka chiahnak lo ahcun Pathian le Fapa Jesuh Khrih zong hi vawlei cu a dawt tuk ah a kan pek i laksawng cu lakmi lawnglawng na in co. A la lomi nih co kho sel. Cuticun anmah lei in tuah dingmi cu lak a hau. Laksawng kha lak hau. Khamhnak cu a lak a si. Cu khamhnak cu Bapa Jesuh a si caah cu Bapa Jesuh Khrih cu lak ve a hau. Bawipa nih kan pek cang nangmah khamh awkah ka Fapa ka thlah a ti. Nan kan nih nih zeidah cohlan ka si? Bawipa kan cohlan ko. Nangmah cu ka thinlung ah rak um a ka khamhtu le ka Bawipa na si ti a cohlang bik cu khamh an si a ti. Rom a man pariat Rome ngan pahra ame pakua pahra cun a ka in ai phuang i a thinlung in Jesuh cu a ka khamtu a si ti a cohlangmi cu khamh an si khamhnak cu kanmah tu a si lo Pathian i tuah piakmi a si cu Pathian tuah piakmi Jesuh Khrih kha cohlan a si Jesuh Krih ta kan chungah cohlan a si. Kan thinlung kutka kha pek a si. Cu Jesuh Krih kha na kaan na van khua le na thinlung in na cohlan tikah Jesuh cu na chungah a um lai. Biathlam a ngan pathum a me pakul ah a hodah kutka ka king i a thei ka aw. a thei kut ka awnmi cu a chungah ka lut lai i amah he zan riah ka ei lai a ti kanmah nih kan tuah khawhmi cu fapa jesuh khrih a kan pekmi kha kan thinlung in cohlan a si cu na cohlan tikah cu fapa jesuh khrih cu na chungah a um lai i na chungah khua sa lai a thiang thlarau in khua sa lai i pathian fa kan si tinak tette kha rawang an pariat a men hlei rukah Pathian thlarau le nan thlarau cu Pathian pa kan si tiah tehte an khan timi kha a ra lai. Cucu Pathian pa sinak a si. Johan khutkhat ah an panga me pahra Pathian pa simi cu a chungah tehte an nei a ti. Pathian na van cohlan bang kan Jesuh Krih kha na chungah tehte a um. Nai fiang cang lai. cu fiannak cu minung an si lo Peter ahodah ka si ahodah an ka ti zultu hna o nangmah cu profet pa Isaiah na si Elijah na si Johan tipil petu na si an ti nan te Peter zeitindah na ka ti bang cu a lungmi Pathian fapa na si a ti Peter na ka thiam dah kum thum chung pei na ka zul le na ka bai hat tuk zong hi na khen cikcek hi na thluak ṭha hi aw nangmah in na tlai lo ma na thiam rua kan ti na fim tuk hi ta a ti lo Peter i bia na chim khawnak cu nangmah thawng in a si lo ka fa nih chim te ruangah hi bia hi na chim na si cucu hrin ṭhan thlarau hrin timi cu Thlarau hrin cu minung nih khan thei ko selo thlarau thlarau thil cu minung nih thei ko selo thlarau thil cu thlarau lawlaw nih a hngal Jesuh thlarau na van co tikah cun Pathian fa sinak tette kha na van i fiang lai Jesuh kha a ho si ti khi na hei fiang tuk cang lai cu cu khamhnak cu si nena cucu cuah kan duh pianter kan duh Nihin Khrihfa sinak ah biaknak nih vancung pennak a luhter lo. Biaknak nih vancung pennak luhter lo. Jesuh Khrih zumhnak lawng in a si. Jesuh Khrih a cohlang lawnglawngmi nih vancung pennak cu lu a si. methai man pasari ame kola khata ka pa ka pa ti mi ko he vancung pennak an lut lai lo ka pa nih tuah ma se ti a duh mi a tuah mi lawng vancung pennak an lut lai ti ca pa duhnak cu zeidah a si pa duhnak cu fapa Jesuh Khrist zumh a si a ti Bible nih fapa Jesuh Khrist a zummi lawng lawng hi pa duhnak a si vancung pennak kan lut lai Aw na min in Bawipa Pathian an ṭhawl mizaw kan tam an ka ti te lai sihmanhsehlaw tiin ka ti hna lai kan hngal bal hna lo I never knew you zeitik mana kan hngal bal na lo ka ti hna lai ka lo ṭhat lonak ka tuahmi pawl tiah fak tak in ka ti ve hna lai te Minung tampi hna Pathian Pathian cu kan ti ko lai hla kan sa ko lai kan i nuam ko lai biakinn kan la peng ko lai thla kan cam ko lai nain Jesuh Khrih tei lo fawite minung sinak in tuah khawh a si biaknak cu minung sinak in tuah khawh a si Muslim biaknak cu minung sinak in zuam ko si Buddhist biaknak cu minung sinak in zuam ko si Farisi mi hna cu biaknak ngei minung an si biaknak in ai zuam mi an si rawl khatar khata voi hi ulmi cheura cheu khat kan ai ki la ham oi tiang vethai ngan kul thum kul thuma ham voi tiang an ke mi an si vancung pennak cun dai lo ke Biaknak minung nih vancung pennak lu silo, Pathian minung lawnglawng vancung pennak lu a si. Jesuh Khrih thlarau a comi lawng an lut lai. Tu fano cauk chungah min khenmi cu Jesuh Khrih thlarau a comi lawng sialnak a si. Sialnammi paohpaoh cu Pathian fa an si. Efesang an pakhat a melei thum, Pathian thlarau ti sila kan nam cu a kan nam e te. Cu sila kan namnak cu ka ta tinak a si. Deposit a si. Sialnak timi cu deposit a si. Maw biakang cawk ngai ti ve. Na duhmi na va hmu i dinar kha hi mawtaw hi ka duh i hihi kan cawk lai na ti i deposit thong lei ngam an thong hnih na pek ta kha nangmah ta si a sullam cu ahohmanh nih an cawk kho ti lo dinar nih sel te a tar cang mi ta a neitu pa ta a si cang tinak si thlarau kan peh cu cucu si deposit si ka ta tinak hmelchunhnak si pathian nih a thlarau ka pa ta kan pek i sila kan zumhnak cu ka ta deposit a van chiah cang cucu pathian fa si cucu pathian fa si sial nam cu a tlau ti lo permanently zungzal ca si

Cuticah nihin ah Pathian nih a kan duhmi cu a Khrihfabu CBCTR ah pakhat te hmanh hi vancung pennak lut loin zungzal i kal ding a kan siang lo. Nihin ah dawtmi unau hna, nangmah le nangmah ai thei. Nang tehtet te na nei ve maw? Tehte na nei ve maw? Nihin ah thi ning law, nihin ah vanram ka kai la pa sinah timi tehte he na nei ve maw? nai pum peng ko ni hin piang tette hin nai ve maw namam nak na nai ve maw thi na ti maw thi an ti ti lo an namam nak ni kan chir le thi an ti lo lamkal tu zul tu thi an ti lo pathian ca an ral tha chin an chunga tharau kha um tika thon na ke nan khat i pathian ca thi an ti lo an ral tha chin lang mange Ne manung te thi na ki mo thi ki tuk te na hi khat vial lo thamai vial mi na ni chon thi an ki lo thi lo pin le ya pa sila ka kal la ti mi tet te mai cha thi an ki lo thi a ki mi cho nang ang nak ni na nei mi Jesuh Khrih tanglamnak nun a ngei mi thihnak kha kan tei an ti i ka Pa Pathian Bawipa zong a tho than kei zong ka tho than ve la ma sinah kum la tian hngal ca thihnak kan ṭih lo thihnak ṭih tuk mi cu piangthar sinak kha nai fiang rih lo ti lo thih ṭih si lo zumtu nih cun thih kan ṭih lo si lo Only a timi cu si. E Philippians an pakhat a metu la khata kai ka nun ni Khrih a si. Asinain ka thi ahcun a tha chin chin. Paul cu ai siam tu ca si. Ka nun zong ah Khrih ca ka thi ahcun a tha chin chin e. Lei caah a ti kho ai fiang tuk cu te. Thi duh pin lei kha ai fiang tuk ca si. Lina dang te lai fiang ve maw? Khat na man na hin na dei ve maw? La na sakai te zeitin dah a thawt nam in a hngal maw? Pathian dawtnak a hngalmi nih an hlasak ai dang. Pathian dawtnak a hngalmi hlasak cu a thawt nam an thei cang. Ba thangthat si ca hlasak ka thawt tu kan an theih. Pathian dawtnak a hngalmi nih cun Pathian thangthat lo an um kho lo. Pathian dawtnak a hngalmi nih cun pum lo an um kho lo. Bawipa dawtnak ka hngal ti Pathian lei zongah pakhat hmanh um ruam lo Pathian lei i pek lo cu Pathian dawtnak tling serang ti si Pathian dawtnak a hngalmi nih cun pa hawikomh lo in a um kho lo thlarau cu thlarau kha a hal cu thlarau a hal mi cu pa cu thlarau a si pa thlarau he ton a duh Kan thlarau le Pathian thlarau kha an i tong. La kan sak i biakinn ah kan um tikah Pathian thlarau le kan thlarau kha ai tong. Tette an khan. Pathian hla kan sakter. A ṭhawnnak a kan hmuhter. Cucaah thlarau cu kan chuah u. Pathian fa sinak tette. Lamhruaitu cawnpiaktu dingah a um. Cu thlarau cu na nei maw? Rom a man pariat a mei pakua. Kri thlarau a nei lomi cu Pathian fa an si lo a ti.

khuachia pa thlarau nei lomi paoh cu mithi an si Jesuh thlarau co lomi cu mithi an si zungzal he lan kal lai thlarau nei ti lawlaw zungzal nunnak a pa sinah kan lut kho cu thlarau cu an chim bantukin nan thei ban cungah kan lut tikah Computer i kaa kan van luh i titit titit ti a on bantukin thlarau nei lomi pawl zong le thlarau computer an chiah te lai lai vancung cung kutka lu ah a nei lomi cu titit ti a sen piah te lai i Peter nih kir kir kir nang na luhnak ding sarau na lo lai pal ke lei ah va kal a ti te hna lai te cu bantuk si Nihin ah kan chim ahcun Pathian thlarau cu nihin ah kan chungah a um si ahcun tette in a na nei kham kha nai fiang lai tihnak kha na nei lai cucu nihin ah tette sinak a si hi vawlei cung cu mi pakhat nih a dihlak te cong hmanhselaw a thlarau a sungah cun zei mei ṭhanem an Bawipa Jesuh nih vawlei le chawva co dih hmanhsehlaw thlarau sungah cun zeidah thalem a thlarau cu cu vawlei thil nih cun a caw kho lai maw kan Pathian le biapi cemciahmi cu nangmah le keimah thlarau nun hi si thlarau co hi si vancung pennak kir si lu si o ngakchia na ka tho hlah u kal nan ti ka sinah rat pi u Vancung pennak cu hi ngakchia bantuk ta pei a si cu tiah ti hna an kut chungah a chuan i thla cam hna ti vancung pennak cu ngakchia ta bantuk a si ti zeicahdah vancung pennak cu ngakchia tiah ta tiah Jesuh nih a chim ngakchia cu zeidah an si ngakchia cungah tel ai tuah khomi an si lo ngakchia cu mi bochan tu tukmi an si ngakchia cu pa le te ai bochan tukmi an si Kan fale te nih kan bochan zeitluk in a ṭhawngmi bala ṭhaṭha an hmuh zongah ka pa nih an tei an ti cucu ngakchia si dah si na vapa nih nangmah cu fa tuk manser bala ṭhawngpi ka pa nih an tei an ti dah pa kha a kan seichiah tuk ka pa hi ṭhawng cemah kan hmu ka pa hi a lian cemah kan hmu cu bantukin bochannak kha Jesuh Khrih kha a nei lomi ngakchia bantuk ai bochan lomi cu vancung pennak an lut lai ram hlinak a si

Ina ton pilu na rau na Nina kan za te Pathian nih a kan duhmi thaizing kong lai kan lam thaizing ah na nung la ti kan hmu la kan thei kho lo amah khan si lo nina kan i hmuh hna nina kan hmuh hna tu zan ah nan si ding ka hal lo ali ti an han ko accident an to i atu mei bazar ah kan i ton kha zeiti me thi e an van ra Ziah nizan ah pei rian kan ṭuan kha zanlei zong kan lawi ṭi ṭung ziah ni hin rian ai thaw lo aw zan zan ah pei a lawi pa motor na ṭaih le parkhun in a thi kha an ti cucu kan nunnak a si nan nunnak cu tikhu bantuk chum zan bantuk a si a ti Cu si cah ni hin ah khamnak hi ni na fianter kan du kan za tein co kan du a Khrihfa bu chung a ho ban til ṭawt lo in nunnak cauk chungah min ṭialmi si kan du tu phano cauk chungah tisen in ṭialmi si kan du Pathian nih fapa kan peknak cu cu si kham nangamnak nun a kan pek nina na co tak maw nangam daihnak hi na lei tak maw nena in hngalh la selaw nangmah le pathian ah hin zeitindah bia nih na chim ve lai tehte na ngei tak maw nena i check na si timi thawka hi kum tam ni le kum hlei riat a thar in pathian nih a kan chim than mi cu si ahohmanh ṭil to tak an duh lo Cucu Pathian nih a kan duhpiakmi cu a si. A Fapa kan pek hnawhchan zong a si. Sullam a neimi pek hnawhchan si a der tuk. A Fapa kha kaa lawm menmen in la ka duh lo. Kan thinlung hrimhrim in cohla na duh. Bawipa kutka na ka king le ti elaw naw cu ka theih ko ti kutka ong lo in a lu ṭhanmi si kan duh lo. A aw ngei i kutka kha on i rak lut ko Bawipa ka inn ah rak lut ko zanriah rak ei ko ti tiang in sawmtu si kan duh minung tampi hna cu ka lawng in an sawm biaknak minung cu ka in an sawm kan Bawipa Jesuh he hmur ka lawng in an sawm thinlung in an sawm lo thinlung in sawm lomi cu Pathian a lut kho lo ka sawmnak lawng cu Bawipa i za lo ka in thinlung in a rami cu si kan thinlung a khuasaktu mi Pathian a si kan bawm cung kan kah lawng a um duhmi si lo kan chung rimram hmunhma kuar a duh tette siter thei kian a kan duh tette naiter a kan duh a dawtnak a hngalter a kan duh nun hnangamnak pei ka kan duh zei thil tuah ko a raltha in um khawnak cu pathian thlarau conak cu an si pathian zultu hna ralthatnak cu thiang thlarau an co ca si thiang thlarau an co nu cun an raltha to Peter lebang cu a ralthat ning khuruahar a si Thiang Thlarau a cohlan ahcun kan Bawipa Jesuh cu le an kawh i Pilat hmaile tlangbawi hmaiah cun tlangbawi inn an luhpi le meiphuan to lioah Peter nangmah zong hi Jesuh zultu na si. Na awcawi tein kan i hngalh ko an ti. Peter awcawi cu hihi si. Galilee peng in Kapernaum khua si ca Peter cu ti si. Matlai thiam le Galilee hi an awcawi hi phundang deuh si ti si. Jerusalem he Cu zica Galili mi si tikah Jerusalem Judah khualipi a kal tikah a awcawi kha an hngalh tikah a van holh tikah khan na awcawi hi oh Galili awcawi lo ko e an tinak cu si a zeidang ruangah a aw kha ai thlen ruangah Peter la nih a rak cian tukmi a aw a hrangpi kha a nem te a holh ruangah si loin Galili mi si caah an hngalh khawhnak a awcawi in a sinak cu a sinak cu si ka hngal lo nan chimmi Jesuh ka hngal lo a ti voikhat an ti ṭhan ka hngal lo Jesuh nan timi ka hngal lo a min zong ka theihmi si lo voi thum a timi a ṭap ruangah a rak kua cu hnu ah cun Bawipa nih a chim bantukin Pentecost ni ah cun o Jerusalem ah rak ngak u law thlarau kha Lamkal ruangan pakhat a me pariat ah thlarau cu ṭhawnnak in a ṭum tikah cun thlarau in ṭhawnnak kha a ṭum tikah cun ṭhawnnak in nan khat lai i Jerusalem, Samaria, Judah vulei cung tiang in ka tette nan si lai ti Thiang Thlarau in an khat Thiang Thlarau in a khah hnu cun Peter cu a ralṭha tuk thi a ngam tuk Pathian ca thi a ngam tuk lamkaltu vialte Kesmani dum ah an zaang Jesuh drawt tlaih ding an rat lio ahcun an zaam dih ahohmanh an um lo sihmanhsehlaw thlarau ṭhawnnak an co hnu in cun Jesuh caah thih tiang an an ngam chim hlah an ti zongah chim lo le phuang lo kan um kho lo kan hmuh le kan theihmi chim lo kan um kho lo an ti tiang thlarau ṭhawnnak an co caah a si Yang thlarau cawnnak kan co caah cun thi an ti lo. Bittaling in ka thlai u ti Peter cu a bittaling pakin Peter cu an thah ti si. Kan Bawipa Jesuh cu a lu cu chungah nan chia. Kei cu kai tlak lo caah lu ah si loin ke chianak ah ka lu i chia u law ka ke nih chungah um seh a ti caah bittaling in Peter cu an thah. Jeim cu an thah. Hluai in an au.

Tuchan nih ngan Pathian thlarau a comi cu titti an nei, ṭhawnnak an nei, ralṭhatnak an nei, an chung i a ummi kha a ṭhawng tuk caah a si. Pathian kha an hngalh tuk caah a si, an i fiang tuk caah ṭhawnnak in an nei, ralṭha in an umnak cu a si. Cucu tette sinak cu a si. Pathian Pa a simi cu tette kan nei, kan ral a ṭha, an ral a ṭha. Pathian Pa a simi cu tihnung pin lei ah tette an nei. thih an ṭih ti lo an ralṭha tuk hnangam nun an nei vulei an kon zongah an i nuam hnangam nun an nei thihnu pinlei kha an i hngalh i an i nuam peng e mi piangthar cu an i lawm peng vancung pennak lut ding an i ngei e hi vulei cu ka in si lo ti an i hngalh i chikkhat umnak lawng a si an hngalh ca zungzal pa sinah ka kal te la an hngalh ca an i nuam peng e ti cucun mi piangthar nun a si Mah sian lo nun cu ning a tli. I sian lo cu ning a tli. I fian lo cu lung a ro. I fian lo cu ral a chia. I fian lo cu nun duh dim ko sah. Ai siangmi a penmi lawnglawng hi nun duh dim an nei e. Abandon lai. Nun duh dim a neimi cu a penmi an si. Nang te ngai fiang maw? Ngai fian sia cun nun duh dim na nei lai ka chimmi vialte. Dina cu vialte cu kan nunnak ah hmelchunhnak kan nei lai, tette kan nei lai. Cucu Pathian fa sinak a si. Pathian thlarau a co lomi cu Pathian fa a si lo, Jesuh thlarau co lomi ni lai fiang cangnak a si. A ta len timi tukum khamhnak thawngṭha ka timh ruangah a ka tawi peng a chim a ka timhmi chim a ka timhmi khamhnak thawngṭha pakhat hmanh ahohmanh vau loin nunnak cauk chungah min tialmi tu fano chungah CBCG Army bal vialte hi ra hma selaw ti a duhtu Pathian nih hi bia hi a ka chim kan tha fiang viar na se ti a kan duh kan dihlak te nun vancung pennak kan in hna usih ai fiang lomi nan um si ahcun kan Bawipa Jesuh a tha tuk Pathian nih aho paoh kingkar a tlinh tikah aw nih a thei i ka aw a ka owatmi cu amah sinah ka lut la zanriah ka nei la titu Pathian si nina ai thiang lo sila kan pa Pathian tim hna usih a kan tinhnak ong hna usih thlacam hna usih thiang thlarau hal hna usih thlarau kha hal thiang thlarau kha hal fiannak an pek lai Nai theithiang i lo ahcun Pathian sinah hal, Thiang Thlarau hal, Thiang Thlarau nih fiannak an pek lai, hnangam nun an pek lai. Cucu nihin ah siter a kan duhmi Pathian ni a si. Kan Khrihfabu chungah kan i timhcemmi zong Thlarau tlau tlaih hi a si. Thlarau umnak co hi a si. Vancung pennak a luh ti hi pastor i a rian cem a si. Cu bantuk um thong le kum rian zongah kan thi kho, kan zate khonnak am nak nei cang hau, neimi sin hau si. Pathian sinah thlacamnak cu ai thiang lomi vialte cucu lihnak khapnak thawngtha kumhlei rian ca ka van nawl than kan zate cungah Pathian nih vancung lim cazin tu thlarau cauk ah Reverend Thang kul khat chungah tialmi ah min tialmi tisen in tialmi min an out tikah kei zong ka tel ve lai Ka lawng sak loin nena kan nunnak ta takin van cungah min ṭialmi ah ai telmi si lo si. A tui lawng tui si loin min ṭialmi ai tel lomi si cu a poi dah. Nena min ṭialmi kan zaten pennak chung a lut i zungzal nunnak pa sinah rawai hawmmi kan sinak lai kan zaten cung a thar in Pathian nih thluachuan ah kan pek biak ko seh. Amen.